Драба, Валентин. Валентин. Эн кырдьык режиссергын да? Кырдьык режиссербын. Хайдах инде олоххо кэллин, бастаан бастыкы хардыыларын ол туһунан кэпсэтиэр. Хатын а бастаан оскуола үөрэн садьаммын бэйэм культура эгетиэр үлэлиэхпин баҕарабын өйдөөбүтүм. тохсус онус класстарга. Ол сыддьаммын артыыс үөрэҕи баарын истэммин, Оны төсө режиссер үөрэҕи баар диэн эмиэ дьиҥэр онно баҕарар этим. Олорон режиссер үөрэҕэ ол сыл буолбатаҕа, набор буолбатаҕа, ол иһин артыыс үөрэҕэр туттарсыбытым. Аха, то онно сүрдээх үчүгдүгүтү үөрэнэн оҕолорбун кытта этэҥҥэ бүтэрбиппит, уон үс оҕо буолан бүтэрбиппит. Онтон ол эйгэҕэ уонтан тахса сыл үлэлээн бараммын, бу артыыспытын үлэлии сылдьаммын иһин биир били режиссураҕа баҕам талаһыым иһин биир баар этэ, ол иһин икки киинэ устубутум. Вот ол кэнниттэн оттон быйыл оттон салгыы хайдар уонна салгыы айанныыр баҕаттан саха фильмҥэ режиссер быһыытын үлэлиир Ол онно үлэлии киирэргэ баһаарынарга хадды эрэ кэлэммин били тоҕо да кэпсэтиибит анаан кэллим. Оронно иин кытары көрсүбүппүт. Осколабыт юбилейгер диэк интервью биэр. Интервью ылан таққан бараммыт чэбэйэбит уже кэпсете туран. За кадром кэпсэтиибитигэр оромно Өйбөр туох кэлбитин палкыннаран эппитим. Палкыннарбытыҥ, оны мин өй кэлэн түспүтэ, онтон салгыы толкуйдана сылдьыбытым. Оны эн курдук знактар диэххэ түөттэ кэлбитэ хос-хос. Ол кэнниттэн олох куттамакка быһаарынныыбын. Тиһаар тириди ханаады диэммин. Оттон уопсайынан иһин биир театрга олоҕум уон сыл диэн баһаам буолар элбэх буоллаа дии уонтан таха сыл буоллаа дии икки тыһыынча уон сылтан икки тыһыынча сүүрбэ икки сылга үлэлээтим ону таһын саха театрын кытта тэҥҥэ өссө Олоҥхо театрыгар эмиэ үлэлээбитим биэс сыл курдук алта сыл ду Аһа, по совместительству. Ол иһин тон артыыс эйгэтигэр олох күүскэ киирдэҕим дии артыыс быһыытынан. Ол иһин онтон тахсарга оттон биллэн турар мээн аллыҥ да барбаккын. Салайааччыларбын кытары сүбэлэһэн, эйэ дэмнээхтик бэйэм баҕабын этэн. Өйөөдүлэр ду? Өйөөн. Кинилэр өйөөннөр, оттон алгыс тылларын ыламмын Миин өрөппүт, убайым Андрей Борисов Влади, учуталым. Кинини кытары атах тэпсе олорон кэпсэппиппит, кини алгыһын ылбытым. Миигин тута поддержкалаабыта. Оттон өйөөбүтүгэр ханды эрэ соһуйбутун ду, били ханды эрэ үтте үөрүү диэу курдук. Олор тоҕар да, баҕар эрдэ итаары тоҕар да ыппатахпыный дуу, или кэмигэр эппит эбиккин да бэйэн санааҕар.

эйгэлээх бэйэтэ хайысхалаах ити студенттар аны курсниктарын уон үс оҕон эмиэ кимнээҕи однокурсниктарым оттон биллэр-көстөр бары билэлэр көстөллөр оттон хаамай олох били хас биирдии ыт билэр диэ Степан Парядин Игорь Говоров Алексей Амбросьев режиссер эмиэ Владимир Мукуев эми биһигини кытта үөрэнэ сылдьан киинэ тугар эрдэ баһармыра диэ арый эрдэ баһарынан үөрэҕиттэн уурайан атын үөрэххэ киирэн ону бүтэрэн билигин оттон тикиэн таабыр бастыҥ режиссер анал бирииһин ылбайы бааскыт сылга Мукуев Владимир вот Наталья Корякина Галя Тихонова мен дьием Ирина Ирина барыларын аттыта мен кәров имете да о мен кәров екі хыл

ыһыддьыбыт эбиккин дии. Аха, оннуттан оскуолаҕа үөнэ сылдьар Каракай Валентин хайдах этэй? Мин өйдүүрбүнэн өйдөөх боҕойу, олох маннык интеллигентнай баҕайы көбүскүнө эн хайыр инитин быта үҥкүлүү инитин батахта кытал кыталыкка эн буотаҕа тынды ыһыл быһа дьарыктаммытын кыталык арба Осипаш Винокуров тэрийбит билигин даҕаны олох бастакы кэрчиктэргэ сылдьар аха народнай ансаамбылларыттан биирдэстэрэ. Ол ансаамбылга үһүс класстан хас класска ахсыс класска ылын күлээбитим. Бальнай күүнэн. Паран кемитэй? Олар иһиджитэ Икки основной паралаатын Ага, она Маша. Оннуттан бээн ханааҕар кыракый валенкин хайдах атай? Мэник этин дуу, туох этин дуу, илолох үөрэх үөрэх диэн этин дуу?

Онно Майа гуманитарнай оскуолата уон биэс сыл дии. Биһи оҕолору иитэн таһаарда, оннуттан оскуолаҕа хайдах аныгынный, биһи оскуолабыт хайдах этэй, туох уратылаах этибитий, билигин эргийэн көрдөхпүтүнэ, биһи ол хаҕанда баҕар өйдөөбөккө көрдөхпүт дии. Куонкурус ааһан, биһик оскуолабытын бастыҥ оскуола этэ. Олохтоох тириэбэккин ким да мэлдьэспэт ону. Тоҕо диэтэр сүрдээх кыра, чөкө, учууталларбыт бэйэбит аймахтарбыт курдук, эдьиийдэрбит курдук, ийэлэрбит аҕаларбыт курдук. Сүүс биэһин алтыҕа. Хайда эрэ маннык

уларыйбаттарынан сөхтөрөр ди оскуолаҕа билин да тиийдэхтэринэ көрдөхтөрүнэ хай олох киһи сөҕөр берер кайымда билигин директорды хыжа биһиэхэ забычтыыр дэди онда билигин бары үлэлии хамсы хыжаллар онно наһаа үөрэллэр ди били оҕолорбут ситиһиилэринэн группар ибитим ди били аан бастакы бес саланара төр оскуола юбилейгар били

Олох эн туоххун быта? Ырыан таҕыстаҕына Валентина Гавриловна ыгытан иһэн там Зиновий Иванович поддержки. Аха Зиновий Иванович киинэ киэнэ буоллун, спектакль буоллун. Куруук үөрэллэр диye биһиттиһилэрбитинэн онна кинилэр туохтара баар дии саныыгын да холуора биһи олохпутун мессинин буларбытыгар. Бар баа булмаат. Хайдах тоһух диэбэк. Киһи оны мэлдьэспэт. Маннык киһи өскөтүн киһини таптыыр буоллахтарына, эн, эн туска ыалдьар буоллахтара киһи кынаттанар курдук. Уонна киһи туохтан да куттаммат хайаҕат болсун симэлийбэт. Оскуолаҕа сылдьан айбыт ырыаҕын наһаа өйдүүбүн. Соҕотох хаалабын диэн дии. Соҕотоҕун хаалабын. Эмиэ соҕотоҕун. Эмиэ соҕотоҕун хаалабын. Олох били ол ырыаны иһиттэхпинэ мин оскуолам били тугамын хардара ааһар онно Ол бастык ырыа дии? Ол бастык ырыам кэрэ кыска диэн ырыа бар. Ол эмиэ только ВКонтакте эмиэ бар. Бу бастык хит диэх көһөпчө. Ээ, вот, аха, миэхэ Буолбатах ырыаларым элбэхтэр этэ ол даҕаны. Күн аайы ырыа. Билигин иһиттэхпинэ таах хой баһын туойан таайын астыллардаах түҥтаң хатан били хоһун сүрбаппын бу. Кэлин бу театрга үлэлии жаммын, били саха классиктарыгар тылларын үөрэтэн били тыл киирэр киһи оччоҕуна дьэ били айар дьоҕурхайдар эбит ол иннинэ оттон били үчүгэйдик ол саха литературатын аахпатка да дьон хаттан ол тылын хоһоон айаххын эрээри баҕа баар буоллану харса хоһ айаҕын Тоттуган биһи олохпутур эмиэ суолталаах олиан хаалан хаалап историяҕа баар онду воспоминания ханыырбытыга аригин бар оноттон дьон тапталын ылбыт ырыаттан суолаҕа ди биһи жиибитер таанньаҕа хас биирдии киһи жиэ болла диэн этэр кыахтаахпыт наһаа дии ол туһунан кэпсээрэ хайдах құрыллыбытай кимиэхэ наммытай Тити ырыанабын боллаҕына армияға баран баран суруйбутум киһи маннык олорор эйгэтиттэн туора тахсан хааллаҕына маннык тугура ахтан киирэн бараат ол ахтааһын түмүгүгэр туора иэйии киирэн ырыа тахсар эбэтэр хоһоон тахсар туора таххан кэлэр еді Ол иһин онно сразу туох диэххэ сөбүй дойдубун эдьиийбин ахтыбытым. Холобура хайын аанньа сылдьаҕын. Күнээ сүүрдө-сүүр күнээ дьарыктан да дьарыктан, күнээ үөрэн да үөрэн, ол сылдьан уу дьэ билигин оттуу дьуу киһи баар дии санаа кэлэр. Вот ол онно сылдьамын ол эдьиийбин ахтаммын стройга тураммын Оннук илиибин окко-хобунча ыры ылаан тимир көлөбүн миинэммин диэн маннык ылыы турбутум. Аны чаһы-чаһынан турааччыбыт. Хаһан ол биһи полковникпыт кэлэр дуу, кэлбэт дуу диэн курдук. Ол кэмнэргэ билэ маннык ылыы тураммын урунан таһааран туохха илиискэ түһэрбитим. Уонна Хас сыллааха? уон биир сыллаах. Оннуттан икки тыһынча сүүрбэ сыллаахха да, сүүрбэ сыллаахха ырыа гынаммын эдьиийим бэлиэ сааһыгар таһаарбытым. Вот оннуттан Кини истибитэ. Истибитэ. Истибитэ, наһаа үөрбүтэ, долгуйбута, наһаа шүөбэлэх этэ, аймақтарым аймақтарым бары үөрбүттэрэ. Оннуттан Хандар манык аймах иһигэр ыытан баран оны бүтүө дии санаабытым. Онтон били эжиим радист буола радиоҕа ыыппытым эрчимҥэ. Эрчим буола үшүүй бааты күрэхтээбитэ, онно оннук радио хаалбытым. Мин оны радио тыыһатыахтара дии санаабатаҕым. Билде тыыһатаҕына эжиим иһиттэҕин сөп буолуо дии санаабытым. Онтум баара киһи хатаан тайбат эбит. Ханна кыраны дьон сөбүлүө дуу, сөбүлээмиэ дуу, ону арай Сотору-сотору радиат иһиттибит диэн хуруйаллар миэхэ ватсапка. Бэйэм эмиэ массыынаны айнаан диэн истэбин. Аны хайын били хайылык бартаххамын эмиэ радио истэбин. Ону эмиэ тыыһыыр, ону хай бу туох үлүгэр буолла диэн соһуйбутум. Онтон үрдэлгэ киллэрбиттэрэ. Үрдэлгэ чаттан кыттыам диэн кыттыбытым. Аны кыйылаах буолан тахсыбыт чайник барыта бэйэтин ыры бэйэтин олоҕун оҥостубута диэбит. Онно 11 сыллаахха айыллыбыт ыры бу 9 сыл, 9 сылыгар холуора олох бу биһирэбили ыллаҕа дии. Аны эмиэ буолар дии. Таһарбакка хачуутум. Аа. Тоҕай этэртим ыры оҥоттор эмиэ бириэмэ аныахха наада. Хаччы барыахха наада диye курдук. Хеп ол иһин жыбыта жыбыта оннан биирde кэргэммэр таахыллаан иһитинэбитим.

Ороҕор били эн бааммытын курдук буолбат ээ. Ол иһин эбээм оҥорон көрүөм диэн били оҕо сыдьан оҥорор үөрэбиппинэн боростуойдук олох ылбытым да программабын оҥорон саҕалаабытым, оҥорбутум. Уонна бу оҥорбуппун табаарыспар Иван Омовка иһитиннэрбитим. Уонна кини тупсаран хитэрэ биэрбит. Оны оннук записьтана оннук таххан хаалбыт. Дьиҥэр ол кэргэммин кытары кэпсэппэтэҕим эбитэ ол баар Кэргэн туга холобура өйөбүл диэн наһаа наада киһи. Ити өттүтүгэр холобура творчество киһини титимээни киһи олорор эмэ ыарахаттардаах болуо дии. Ыарахан бааллай. Артыыс үлэтигэр үлэлиир тахпына оттон бэйэм билэбин мой ис кухнятын диэн курдук артыыс олоҕун олох туора бырааһынньык, туора наһаа үчүгэй, наһаа олох чэпчэки курдук ханыылар дьоннор. Ону ис иһигэр киирдэххэ оннук буолбатах. Да биллэн турар үчүгэй. Бэйэн дьиэ кэргэн курдук театр коллективын кытары олох хас биирдиилэрин кытары наһаа чугастык билсэҕин, көрсөҕүн кыра дэриэбинэ курдук. Уонна Холобура, театрга үлэлиир эрдэхпинэ куоракка олорор курдук санаммаккын. Театрга тиийэҕин бары олох хахалар, бары олох аймахтар биирдии дэриэбинэ курдук өйдөөбөт, онда буккулла-буккулла. Ты били атын куорат дьонун кытары магазиҥҥа, чалханнара баран кэллэхэрэ көрсөн диэ курдук. Ити чааһыгар үчүгэй бөҕө. Эмиэ капсула бит диэн. Эмиэ капсула. Онтон буллаҕына... Биир капсулаттан биир капсула. Онтон буллаҕына холобура бэйэҥ тус олоххор, бэйэҥ олоххун былаанныыргар иннэ ыарахатардаах. Поэтер артыыс буоллаххына өрүбүлэ бырааһынньыктара хоохотон бырааһынньык күннэр үлэ күнэ биһиэхэ. Өрүбүл Бота наар спектакль дьон инньэлэ кэлэр. Ол онно үлэлиигин, ол иһин ити өйдүөн наадабы ди. Ону холбура тыыс эйгэтиэ холбура оҕолор үөрнэ коллекторын баары буллахтарына, оны өйдүөхтэрин наада. Олох бу олохпун бу эйгеаныгын дуу эбэтэр холобура бэйэм туспа көрүүлээхпин дуу диэн инде үчүгэйдик толкуйдуоххана таптал диэн тугуй эйиэхэ эн санааҕа таптал диэн наһаа атын улахан эйгэһэ биһи өйдүүрбүтүнэн эр киһи дьахтарга таптала диэбитти оннук буолбатах ол таптал биир силиһэ диэн онтон таһынан таптал элбэх ийэҕэ таптал, аҕаҕа таптал атын аттар. Оҕоҕо таптал, бииргэ үлэлиир дьоҥҥор таптал. Киһи дьиҥэр саамай оттон били били аһыллыбыт, саамай табыллыбыт, ол били үөрэ-көтө сылдьар дьоннор баар буолаллар. Ол дьоннор холобура ити таптал дьиҥнээх айыллыытын, туохха анаммытын өйдөөбүт дьоннор холобурайна дии саныыбын. Биир бэйэм холобура улахантан кыраттан туохтан да тырыттыбат, кимиэхэ даҕаны өһүргэммэт, дьону барыларын таптыыр дьоннор эмиэ бааллар. Ол оннукка киһи талаһа сатыахтаахтаах. Холобура, билиҥҥи олохпутугар наһаа элбэх ыарахаттар бааллар. Күн аакса да ыкса ханна эрэ туох да туох наһаа Ханна Рексаниан олох билбэт киһигэр холо массыына айнаан сигналаатахтарына үөхсэн, кыыһырсан киирэн барабын. Дьигэр ханна эрэ эмиэ этэргил биир оскуола үөрэммитим буолар бу кыыһырсар киһиҥҥэ баар хаам үчүгэй доҕорум буолуохтаах Маннык была. Просто билбэпип оны. Бэйэбит ыгылыйа дьаммыт ырбар дэрсэһимиһэбит. Эбэтэр кимер хөбүлээбэт киһим диэханыгын онтукан ис иһигэр туора мибэт тутуспа проблемалаах киһи ону барытын таптал эрэ нөҥө көрдөххө киһини манык Киһи бэйэтин өйүнэн кыайан тиийбэт. Тугугар эйгэ диэххэ. Эн бэйэҕин таптыгын да? Били киһи бэйэтин ылыммат диэн эмиэ баар дии. Бэйэтиттэн куотааһын баар, ылыммат баар. Хайдах эрэ эчэ обесценивание диэн баар били бэйэ тугун сыаналаабат буолуу диэн. Аха. бэйэбин таптыырга дьулуһабын диэххэ. таптыыбын диэтэхпинэ баар хамыйалаан кэбиһэр. Киһи бэйэтин таптыырыгар дьулуһуохтаах. Хас биирдии киһи бэйэтэ уникальнай. Хас биирдии киһи бэйэтэ Кимиэхэ даҕаны бэйэтин тэннии сатаабакка диэн. Аһаа, ол тугун дии. Бэйэтэ космос диэн курдук. Ону били подростоктарга, оҕолорго, били оҕо хаас кэмигэр ити улаханнык кэлэн аарди били бэйэҕин ылыммаккын. Аха, мин кырыһыбайа хуохпун тугу эрэ тугум эрэ табыллыбат, дьэ ким эрэ миин хөбүлээбэт диэн. Оннук буолбатах киһи хас биирдии киһи бэйэтин ылыннаҕына, бэйэтин таптаатаҕына, оччоҕуна бу тулалыыр дьоно кинини эмиэ таптаан киирэн бараллар. Бэйэҕэ да бааһы көрөр буоллаххына, аттыгар сылдьар киһи эйигин тоҕо таптыахтаай диye таптыыр да ону бэйэн ис искиттэн бэйэҕин убаастаан бэйэҕэр оттон бэйэҕин харыстаан диэ доруобуйаҕыттан саҕалаан ити тугун боллаҕына мин ити бастакы киинэҕэр көсөбүстүбүтти ханыбын кэрэл дии хайдаҕыттан мээнэ туох ботах диэн холобура ити туһунан өйдөөтүм туох ити боллаҕына кыыс Э-э, уолга уол кыыска таптала, дьиҥнээх таптала хайдах буола эбитэ буолла диэн санааттан кэмдэһэр. Холобура хин биир холобура э, эдэр киһи бу кэрэҥ ара көрдөҕүнэ хин биир бастаан тас дьүһүнүн көрөр, билсэр. Баҕар холобура ис эйгэтинэн хөп түбэспэт да буоллар тас көрүҥүн наһаа хөбүлээн кэбиһин баран онно албыннаттаран кэлин тиһэҕэр арахсыыга хин биир кубулуйар дии. Онтон дьиҥнээх таптал мин саныахпар бу Айтал Кэрэлгэ тапталы холобура Кэрэли көрбөт. Көрбөт хайдах дьүһүнээн билбэт. Бу ис туруктара хөптүбэһэриттэн бэйэлэриттэн өйдөөллөрүттэн онтон ылтаан таптыыр диэн. Дьиҥнээх таптал бу манна майгынныыр буолуон сөп эбит диэн санааттан бу киинэни хамаатан кытары уступпут. Оны били көрбөттөр эрэ бэйэтин таптыыра били холобура тимде эмиэ күүстээх олө көстүбүтэ ди. Били бэйэтин ылынарга. Бэйэтин ылынарыгар була аны аҕатын нөҥө. Вот. Аҕата уолун эмиэ таптыыр. Уол тапталга улааппыт, ийэтэ хохто болар аҕатын аһа харыстыыр, наһа таптыыр, ол иһин бу уол толору киһи быһыытынан улааппыт. Дэн эмиэ хайдарыны көрдөрө хатаабыппыт. Онотон эмиэ тугун эрэ пппыла тоҕо диэтэр бэйэтин кэмигэр хаамыйтан дьон хөбүлээбит киинэтэ буолбута наһаа элбэх зритель көрөөччү кэлэн бэйэтин кэмигэр хас биирдии дууһатын таарыйбыта дии онно буллаҕына ити кэрэл диэн мин бу аҕыс куорат ну аҕыс куоратынан билигин оттон уолаттарга көмөлөһөн кэллим дии онно буллаҕына Уолаттарын була били кинилэрген тах туохтарынан ааттылар дии. Ааттарынан кэпсэппэттэр дии. Кто позывной им будтай бип. Ана ре меха була били уопсай бары миннэ эттилер уолаттарым. Хама чугастык бисибит уолаттарым. Онтара уоллаттар эттилер. Алеся бихе яхаме позывной толкуйдатып диерлер. Эн бихе уже расчетка барген ден команда кейде. Аха диетим керел диебиттере. Ха шейде. Кере кэлэни биэрэҕин онно эн биһиэхэ эрэли биэрдин диэрдэр дии ону хаддер ин диэбиттэр ол хаддер Ой, сэһэккэ аха миэхэ били маннык бардыа олох аха бэйэм хаҥаран барамын ону хаддер били атын туох балаһыйнаҕа сыдьан каллаҕым диэ психологически наһаа ыарахан этэ ыарахан да онно боллааны олох үчүгэйин онно мин күүстээх энергиябын кинилэргэ били олоххо тардыһыыларын күүһүрдээри онно Бу билигин дьиэ кэргэннэрин кытта үлэлэһэ сылдьабын, саҥа дьыллаах оҕолору подарктарын оҥоро сылдьабын, хас биирдиилэригэр тиэрдэ. Ну, уолаттар өссө билбэттэр даҕаны диэбит курдук. Онно ол тугун тиэрдэргэ инник миэхэ били кэрэл диэн хайаабыттарыгар туох паата киирбитэ туохтахаһыый кинилэргэ эрэ буолбатах бу олоҕун тухары инник бэйэм кырдьыбыт эбиппин мин наар кэрэни кэпсиин аhaa Онда куруук кэрэни кэпсиир Олеся, сорохтор өйдөөбөттөр. Куруук куруук эрэли биэрэ сылдьабын эбит. Ону кинилэр өйдөөн көрөннөр эппиттэриттэн онно мин уолаттарга эппитим, махтал диэбитим. Түөс сүүс аҕас эр киһи ортотугар тиийэммин, эһиги ортоҕутугар мин дьэ кэлэн өйдөөтүм, мин дьахтар эбиппин диэн. Бу иннинэ мин олох этэргэ ыла кимим-тугум биллибэт ити диэбит курдук. Ааһа, оннук буойун барытын баһаарар, билет ытыыр соҥур Олеся ханнара Олох маны королева курдук дьиһэдьиттэр условия баҕатын тэрген мин кинилерге көмөлөһөбүн били миэхэ олохнаналаннар олиһин кэрэл диэн эппиттэригэр били туох диэммин ханыыбын ата били киһиэхэ сайдан истэххинэ шебады били аат ылыналлар дии ча олеся сойсина диэн билэллэр онтон холоро билигин баһаҥа таһамга таххарбар бу билигин кырдьык диэн проегым холор улахан бастыгы хардым уруккаттан баҕарар этим маннык интервью ылыахпын инна кэрэл диэн уолаттарым миигин ааттаабыттарыттан тугум буолла баһылаах диэхпин баҕарабын туох диэххэ били псевдоним диэн дуу били маннык таптал аата аха буолан инген оннуттан эн киинэн онно сабыдыллаабыта хаддыар киинэн миэхэ бүттэрэ олох харахпар ол көстүбүтэ аха ол иһин ол тугун эн киинэн туган миэхэ ааппар иҥэринэбин диэн ылындахпына олох ол киинэ халхыыта били миигинэн барара оло диэммин аха оннуттан туох армия диэн ырылаахпын һэ ол ырыабар биир куплетер бар разводка тураммын сахам кыыһын аҕынным диэтэ оны иһин бир армия дьэн холобура бу гражданскай олохтон армияға тиен бараңын киһи эмискэ военный режим хидана наалухан стресс ылар оны холобура армия диэн атын тон военная операция бу херии эйгете диэн олох тэҥнэмэт чалылар. Ону ханаан көрдөххө уолаттар бу үшөй баайтык бу эдемнээхтик дьонун кытары олорон күннээҕинэн сыдьан эмискэ бу антах херии буола турар хиригер барар болуут диэн ыытаннар да тиийэ да илик буоллахтарына бу ангантас баран иһэбит диэн ити хана киһи төбөтүгэр кэллэҕинэ наһаа улахан стресс аар киһи онуттан киһи хайыыр хайдах аһынаҕын эрэ онон хайда эрэ гыннар бу маны биһиги дьоннор бу бу билигин эйэлээх олоххо гражданскай олоххо олорор дьон бары маны өйдүөхпүтүн наада бары бу өйдөөтөхпүтүнэ бу эрий тохтуон сөп ити хас биирдии киһи төбөтүгэр оҕустардаҕына дьолойоҕор киирдэҕинэ бу барыта хим биир барыта духовно сопровождение хими барар Бу биһиги сэриитэ оһох алыс-били бырааһынньыктан бырааһынньыкка эрэ оҥор өйбүт-санаабыт наһаа чэпчэки буолан хаалла. Эр дьоннор ыһыналаабыт буоллубут. Оннук курдук. Ити тугун? Итини өйдөтөөрү бу үрдүк эйгэлэр оҥордулар. Барта кэлэрниттэн кэлэр. Аны эдьиийдэр кэлэ сылдьыбыттара, үлэлэһэ эмиэ, обряд оҥорбуттарын кэнниттэн миэҥитэ кэпсэппиттигэр эттэҕэ диэн Олеся диэбитэ. Эн дьахтар буоллахына, миигинэн сыһыаннаан кэл буоллаҕа дии. Бэйэн миэстэҕин буллаххына, мин били дьахтар барытын дьиҥнигэр сүүрэ сылдьан били быһаарар буолбакка, этэргэ ылы сымнаан, бытааран, именно бу маннык этэргэ ылы ас буһараан диэбит курдук да наҕылыйаан, намылыйаан диэбит курдук эр дьонноргутун бары бу дьахталлар сыаналыыр өрө көтөҕөр буоллаххытына Дьууппаттан, хоболук-анныттан эр дьоно баттаххына биһигини көмүскүүллэрин сыаналыыр буоллаххына, бу эһэлии тохтуоҕа диэбитигэр, мин ытаабытым дии. Реально мин ону, мин дьахтар буоларбын өйдүүрүм гына, бу эһэлиини оҥордулар даа диэн, хаддар олох кырдьыктыы хас биирдиибитигэр оннук буоллаҕа дии. Били эр дьоннорбутун биһи ханылыахтаахпыт, таптыахтаахпыт, өрө көтөҕүөхтээхпит диэн сыанабыл. Онно ол иһин антах тиийэммин кырдьыктыы баарыллан,

Аха, бу боробуну бүгүн хасын бардылар. Кинилэр буллаҕына бу маны бүтэрэн кэлэллэрин билэбин. Ол иһин миигин били энергиябын үллэстэ. Оны этэллэр булаайын спонсорскай үлэ көрдөһүүн, туохтарыттан көмө көрдөһөн, оны аккаастыыллар көмөлөспөттөр, иһин булаайы онно бу били ханаағылларабын, иһин ханаам тиһэрин ол уолтабыт. Алиса ханаан тиһэрме дин бэйбен кайыллар. Эн манна хаама хартаккана даҕаны олоттарга олох күстэ мотивация бераған диэн. Оннук па? Аха, ол иһин наһаа чыгай оннуттан хақабыт эр дьонноро күрдьүктүү кинилэр өрө тахсалларыгар Биһигини харыстыылларыгар биһи бу кэрэ ардаттан тутулуктаах. Аха, ол иһин күстээх үлэ, биһи сымнаан биэрэн кырдьыктыы ити чааһыгар мин билигин тахайсан хадьыр мындык уларыйда диэбит курдук, уларыйын иһэр кыралаан уонна бэйэбэр эмиэ үлэлэһэбин, оннуттан иккис киинэҕин санаан ылыахха дьулуур. Аха, мин бэйэм мастардыһыы эйгэтигэр мин икки тыһыынча биэс сыллааха кэлбитим диэхпин сөп. Оскуолаҕа үөрэнэ сыртахпын уон биирис кылааска басыгы тапталым уол мастардыһыга этэ. Эн эн үөрэнэ сыртахха эн же миигин оскуолаҕа көрсө кэлэритэ диэ курдук ыраас таптал биир сылыбы сылдьабыт икки сылбыты сылдьабыт онтон суорбута куһаан өлөрөн испиттэрэ һэр. Ол иһин буллаана мастардыһыга мин кэлэммин куруук кини аатын ааттатаары били олох эти эйгэҕэ киирбитим. Онно хадэр ити киининэн олох кинини көрө олорбутум мин. Аха, ол иһин наһаа махтанабын оннуттан мастардыһыы Ботах буллаҕын диэн, хайдах атыйт киинэҕин ууларга? Мастардыһыыга. Тоҕо мастардыһыын уһуллун? Майаҕа начальник класс күйэнэ сылдьан төрдүс класска мастардыыктык үһүс место болар дьууттаата. Сыһыаннаах эбиккин. Сыһыаннаах кыра сыһыаннаахпын. Оны ол онно тардыһан баран ола этим сииним барыта көһүн хасыңы хүнер хыппытым не курдута. Онон билебин бити көрүн наһаа ыараханын наһаа күүстээх жаргы ирдиирин. Отон ити киинэни устар аһана туохтан кэлбитэ диир буоллахха, мас тардыһыытын туһунан бастыгынан биир да киинэ суох этэ. Оны отон мас тардыһыытын наһаа кырыһыбай көрүҥ, наһаа азартнай, киһи олох бу туохха да боллун ыһыахтарга да боллун дыгын да ньууларыгар мас тардыһыытын көрөр наһаа интэриэһинэйди. Дьэ ким кыйар эбит. Тэбистең дьон таххаллар, иккиэн ааттаахтар, суоллаахтар, дьонно ким эрэ дьэ олох кып кыранан тулуйан диэби курдук бу биири ыытаары олорда, биири арыйарды ыытан кибэһэн диэби курдук барта инник кыл мүччү барыта дьыала быһаарылар дьыала буллаҕа дии. Ол онтон саҕалаан онно тоҥ уопсайынан саха төрүт көрүҥнэригэр убааста булбыһытынан диэн онотон бу киинэ отон үйэ аста хоре бастыкы мастардыһын туһуна киинэ диэн хаалар буллаа дии ол иһин бу киинэни устарга оттон сценарий хуруйан саҕалаабытым оннуттан наһаа элбэх киһи поддержкалаабыта наһаа үчүгэй идея диэннэр оннуттан мас тардыһыытын федерацията эмиэ бүтүннүү поддержкалаан бу киинэбитин устарбытыгар заалларын туран биэрэн спортсменнар бэйэлэрэ бу киинэҕэ кэлэннэр уһулланнар Анатон ити этэҕин йогломас тардыһык уолун таптыыр этим кыдьык спортсмен уолаттар атын эйгэлээхтэр. Олох атын эйгэлээхтэр үгүстэрэ наһаа көрсүөлэр, наһаа көрсүөлэр, наһаа сэмэйдэр, наһаа кыраһыабай дьоннор ис эйгэлэринэхэр. Оны холобура ити киинэ устаһа дьамын билбитим, өйдөөбүтүм. Онотон хайда эрэ били бэйэлэрин кайбыт дьоннор диэх кое. Киһи бэйэтэ куһаҕан өрүттэрдээх, үчүгэйдээх дии. Ону спорт киһини бу бэйэтин кыайарыгар сааһылыыр, уонна бэйэтин кыайарыгар биир направление туох курдук. Оннуттан билигин бу фестиваль буола турар дии. Кылгас кинилэр кэннэрэ ол эрэн бүгүн хассын быыс булангын модунга тиэхэ жахан баҕарар эбиппин көрдөһүбүн диэбит курдук. мас тардыһыы федерациятын кубога бола турар. Аха, оннуттан эйигин элбэх киһи билэр, оннуттан тиенгин көрөн, эми ол туоха эйгэм бар ахтыбытым буолуо диэмин. То били баҕар билбэккэ да сылдьарым болуо. Баар билбэккэ да бэс билбэккэ дьон. Билбэккэ дьаан. Онон бара сыдьаан диэн сөбүлэйбин, тоҕо дэрген элбэх уолаттар үөрөхтөрө иимин эн туоххун онно били сырдатыыга, үһэ тахсыыга мен мастардыыга бэйэн туоххун бирдэҕин дии. Аха, ол иһин киэһэ дьаҥгын көрсүөҕүн. Үшэ баа боло диэн этэбин. Задание. Оннуттан дьулуур маннык это диэхлара элбэх киинэ таххар. Бля хотя маннык билэрим били. Маннык болохтаах кульминация там то хорошо конечно то. Мен эти киинэ олох олох маннык туохха олорбутум диол. Олох хас бидди тугугар биле перенапряженияга диэб курдук. Хас бидди уһуллар хас бидди хамсаныылар олох Тэбистеҥҥэ олох мастардыһа олордум диэбит курдук. Ити бэйэн сайдан иһэр буолаҥын эмиэ итинник хайаан иһэр буоллаҕа дии. Режиссер быһыытынан сценарий үлэтигэр улахан болҕомту уурбуппут сэ. Барыта сценарийтан тахсар. Сценарийыгар буоллаҕына бу хайдах гынан зрительгэ бу уол маннык түргэн ытык кыайар кыайара биллэр кинилэр. Биллэрин биллэр эрээри хайдах кынан бу зритель бу кииссэр бу герой кытары тэҥҥэ переживайдаан хайдах долгутар кына анааттан элбэх спортсмен олоҕун ыйыталаһан комментарийдарын ылан

тазобедренный суставы эргиэн, хатан сылаҥа тустубакка иһдьибит. Эми киһи бөҕөтүн көрдөөн, эмчит бөҕөтүгэр хыджан, хатан оҥотторбокко биир биир киһини булан, ол биир киһи кэлэн хытыаран баран атаҕын 2 мүнүүтэ иһигэр диэбитэ дуу, лах гынара үчүгэй дэһэр. Ол кэнниттэн туран ат сүрдэн бултуу барбытын диэбитэ. Ити ити Владислав Андреев тугун киллэрбиппит олоҕуттан уонна Дьулуур диэн Николай Бандеров диэн эмиэ туспа эйгэлээх творческай киһи баар. Эмиэ спортсмен тугунан харбааһынынан дьарыктана, эмиэ спортсмен. Кини эмиэ Бу отут сааһыгар дылы хатаан хаампат эбит. Кини олоҕун историятын ити Роман Дорофеев оонньообут тугар киллэрэн биэрбиппит. Гоша диэн персонажка. Кини буоллаҕына ити отут сааһыгар дылы эмиэ эмчитин булбакка эрэйдэнэ сылдьыбыт эбит, оннуттан бэйэтин киһитин булан эмиэ сиһин көннөттөрөн билигин спортсмен үрдүк аатын ылан Дальний Востокка бу харбааһыҥҥа

инник баар буоллаҕына киинэ дьиҥнээх киинэ тарих болар оннук туга бер мен былаана холубра тергелы урук уру турукаттан баҕа ханаам бэйэм этергелы кыгырдахпына үшүйдүк өссө тугар ситистахпына олох олоҕум туһунан киинэ хулуом диэн ол ол тугугар бэйэм ытыһаллаахпын олата бэйэм олоҕум туһунан кино аһыллахпын да дьолох Леся маладьыас диэҕим диэбит курдук онно билигин былааны бу уолаттарбын төлөлөһөн кэлэн бараммын тыынна биэр диэн ааттаах Возроди жизнь плюс диэн благотворительный фонд регистрациялаан эрэбин сөп көмөлөһөр ыалтан ыалдьар оҕолорго буолбатах мин фондум ис хоһооно буллаҕына бес хайысхалаах образование спорт

Оттон билигин мин саха фильм үлэһитэ буоларым быһыытынан хамаанда баар. Хамаанда баар. Документ өттүтүгэр үлэлиир хамаандалаахпыт. Кино устааҥҥа хамаанда баар. Артыыстар өттүлэрэ этэ да барбаттарын хас биирдиилэр чугас табаарыстарым, доҕотторум. Онтон холобура хамаандата суох, били киинэ бу саха фильм холобура хамаандалаах буолар дии. Бэйэлэрэ чааһынай кино устааччыларга холобура өйбүл наада. Эбэһэт наада тоҕо диэтэр саҥа саҕалааччылар бааллар. Оны бу саҥа саҕалаан эрэр оҕолор хаялары эрэ олох сүрдээх талаанах дьоннор дьаллар. Ол ону таайыққа наада. Ол дьоҥҥо хайаан да көмө наада. Аңардас тылынан да көмө мен ханыахпар элбэҕи баһарар. Тоҕо диэтэр дьэ хайыырым эбитэ буолла диэн тэпсэҥи иһдьэр киэхэ давай кытат дьэ кытат наһаа үчүгэй идеялаахпын маннык кындааш маннык идеялары бараҕаттаан да биэрдэххэ анаалын улахан улахан көмө көмө буолуо диэн дии тоҕо мен итинниктэн ыйытабын диэтэххэ ол фон ис хоһооно маннык буолуохтаах ибен хас биирдии үксүн наар бары бары биир предпринимательтан хаччы көрдүүллэр биллэр көстөр дьон тэһэх дон туган дьоннорун эмиэ кыахтара химбиэ туох болла үлэлии олорор буоланнар Мин баҕа санаам мин фоҥҥа хас биирдии Саха сирин олохтооҕо боппуруос үөскүөхтээх. Мин тугунан көмөлөһөбүн диэн. Итиэн холобура саха фильм өттүттэн эттин дии холобура хас биирдии көрөөччү эн уһулларгар тиийэн билиэккэ төл эһиэхэ маннык чиэ холобура киинэҕин таһаараҕыт биһи конечно результат көрөбүт тиийэбит Исмэхэбиэһин төрүбүт, өссө сирэбит талабыт. Аа, хайдар уһулбуттар, эбисөйдүк уһулбуттар диэки. Эһиги уһул, киинэ уһуллуон иннинэ мин причастный буолуохпун баҕарабын. Элбэх киһи оннук баҕарар. Мин ити билигин блогер буолан олорон этэбин. Мин туох этэх олор биһиги кыһыммыт диэн киинэлэр этиэххэ. Мин квартирабар уһулбуттара.

Ол иһин массовкаҕа туспа киһи баар этэ, ол киһи массовкаҕа группа арыйар этэ, ол группа группаны кытары бүгүн баччаҕа кэлээт, баччаҕа быраҕат диэн ичи чааһыгар холобура эмиэ көмө наада эбит. Холобура ини тэрийэ көһөөп уонна оттон ити локация булааһына ити эмиэ наһаа ыарахан дьыл эһэп. Холобура ханна эрэ Намҥа тиэмин бэйэм режиссербун, бэйэм продюсербун, онно исполнительный продюсербын, кастинг директорбун, онно бэйэм же ону эрдэ массыынабына тиэмин ыаллар тоҥсуятын севен киинэ дьиэ эһиджааты устуохха хапту диэн инник ыйыталаахыммыт ити киинэни холбуут эһэ. Онотон артыыс буоларын быһыытынан хорох дьоннор билэр буоланнар ити үөрүн кытта барсыбыттара Сорох дьоннор Оһуок, биһи манна хайдах киин устаарыынаҕа үлэлиибит, барабыт-кэлэбит оҕолор элбэхтэр диэн эмиэ тоҥ баай дьоннор эмиэ баар буолаллар. Оттон ону олох чаҕыйбакка, олох кирпииччэ иһэ буман бардахына табыллар дьыала. Ону кыраттан туохтун эрэ ким эрэ куһаанны көрбүтүттэн кыбыстан хайаан да ханаан түһэрдэххинэ киһи кыайбат. Хата тугунан чөкөбөлөөхпүн себебит диэх олугара били тэрийэри тугу хатыыр кыыс эрдэттэн киинэҕэ били эйиэнигэр эрэ буолбакка били база данных whatsapp эрдэ ариен биһэбит онно били Степан Олеся туора били туох буола поддержкалыыр үлэһэ тохторбор массовка наада буоллаҕына онно тиийэн тэрийэһин ити помещение кэпсэтээһин инигин олом ааһан иһэн кэпсэтээһин ити түтөр холобура били можно бити хайан да каччынан диэн буолбакка эн опыттах булаан опыттах булахына опыт саамый олох барыма бай. Ыччат ыһыаҕар оттон хамаанданы дэлиэн мэҥэлэр алтата кыйан олоробут диye. курдук. Опыт диэн. Киһи туохтан даҕаны куттамакка холобура опыт суох да буллаҕына олох күрдьэ киирэн иэханааны. Онтон опыт кэллэҕинэ эйигитигэр оттон разбор полетов оҥорон бараҥҥын эйигитигэр атыннык уже көрөн киирээхэринэн бу түөр олох эбии киһи көмө наада манна көмө наада манна кайыахпын сөп диэн опыт

комедия жанрыгар киирэн көрүөхпүн баҕарабын. Мин санаабар туора баар һэт. Иннэтин туора маннык обсайынан комедийнай киинэҕэ туора маннык удамаҕалтабын диэһэбит. Онотон бэйэбин бороҕолунан көрүөхпүн баҕарабын. Тиэйгэҕэ. Онотон наһаа үшү артыыстар баалар билигин ол артыыстарбын аһылла илик артыыстарбын диэн аһыллыбыттар театр китиэр наһаа аһыллыбыттар текиинэ китиэр холобура өссө туора хаҥаны биэрэх дьоннор бааллар олору кытары үллэһиэхпин баарам бэйэм табаарыстабын кытта Сөп. Чэ, махтал. Биһи бүгүн кэпсэттэхпитин олох бүппэккэт. Өссө көрсүөхпүт, өссө толк болуоҕа. Оннуттан күндү көрөөччүлөрбүтүгэр бу үүммүт кэтинчи сүрбэй сылга тугу баҕарыан этэй? Оттон саамай баҕарарым диэн бу үрүө-тараа буола турар быһылаан тохтуурун баҕарабын. Үтө охсон бэйэбитигэр туора түмүк ханаабытын ылынаммыт, бу олохпутун мээнэ бараабаккабыт туора дьоҥҥо көмөлөһөр туһугар бэйэбит эрэ туспутугар буолбакка, бэйэмсэхпитин кыратык туора хаалараммыт Билигин этэргэ ыла ыалларбытын да кытары билсибэппит. Икки бу хаҥа дьиэҕэ киирэбит, эсиэттербитин кытары билсибэппит, кимнээхтэрин билбэппит. Диэн курдук биһи дьоммут, биһиги эһээлэрбит, эбээлэрбит бары ыалы ыалынан билсэллэр, ким да дьиэтин хатаабат. Ити кэм эргиллэн кэлиэн наада курдук. Ханыыбын Олох хас биирдии киһи бэйэ-бэйэбитин бырастыы гынан харыстаан, харыстаан киһи диэн наһаа кэбирэх бүгүн баар хасын хоох онон олохпутун сыаналыы үөрэниэххэйиҥ диэн бу көрөөччүлэргэ эрэ буолбакка бэйэбэр эмиэ этэбин онон барыта этэҥҥэ буолуо диэн оттон ис сүрэхпиттэн эрэнэбин. Онтон Оннуттан бу саҥа үмүт сыл хаҕыланыытыгар, бу оскуола оҕолоругар үөрэхпэр спикер быһыытынан сөбүлэһэн киирбиккэр наһаа махтанабын. Оннуттан ол онно сюрпризпытын үөрэх иһигэр этиэхпит. Наһаа дии улахан туочү бэлэх бэлэмниэхтээххин, оҕолору кытта алтыһан, оннуттан Эн били итэн үөрэҕин опытын оҕолор таарыйан эйигин бу үссе чугастык билэллэрин кынайан бу эрдэ таххыаҕар. Дии, оннуттан буоларын курдук эфир бүтүүтүгэр бу эрди диэн бу туохпун ис хоһооно дьоллоох түҥ былыргы умнуллубут тыл дьоллоох кэрэ олох үрдүк тосхоло өрө көтөҕүллүү инники буолуу кыайыы түмсүү диэн олата киһиэхэ дьоллоох буол диэтэхэ дьолу баҕараҕын эрди буол диэтэхэ итини барытын баҕараҕын оннуттан бүтэһикпилэр куруук ыалдьыттарбын кытта тэбис тэҥҥэ көрбүт тэрин иһин махтанан туран иккиэн тэҥҥэ ити тыл этиэххэ диэн ыҥырабын. Дьоллоох буолуҥ. Хоһ иккиэн тэҥҥэ эгди бол диибит. Оннуттан бүгүҥҥү көрбүт күндү көрөөччүлэрим эһиэхэ махтанабын. Оннуттан Валентиҥҥа ситиһиини баҕарыаҕын, ыйытыыта ыйытаарын, комментарийга суруйарын, оннуттан маны бука баһаалыста тархатарын. Биһиги бу саҥа Кырдьык диэн проекпыт хас биирдии саха иһин олохтооҕор тиийэн баҕарабын. Онон эһиэхэ эгди болун.